nashemerwa okuba ahaha nemwe
yeyanjurire abantu aba bakumanya egenda eri zitandikira amaziina ni nyakato leticia grace nyine degree nkashoma amateeka ebiragiro from uganda christian university Naagumizamu nangwa naakora Diploma in Legal Practice mm. aha Law Development Center Mbaara. Mm. Mbwenu nk'oku waagamba okwega nigugumizamu, mm. there is more to learn. Yeah, true. Yes.
Wow.
Uh, twakwakira kandi obu twatahise omu kugusitandikira aho uh, titakakiri aha nshonga ya liivu omuntu naahumura ata mm. twenda kumanya Omurimo ogu gwine za contracts. Contracts ezo nizo ziiha tuzishoboorore abantu aba bongere kuzitunga reero tutaahe gye omu nshonga y'okukora. Webare munonga. Ka nyiike ningarukamu ekibuuzo. Contracts n'ez'emiringo mingi. Waafuna omurimo baakweta ngu hello we are happy to inform you ngu ogu omurimo waagutunga Waaza aha office waamanya ngu today naatandika kukora, you have to ask a contract. Kwonka nabwe ti ngu buri murimo gwine contract. Twine contracts z'emiringo mingi. We have written contracts, ezo ezihandiikire. Hariho departments ezirikuba ziine contracts zaazo zihandiikire. So ogwo, ekyaawe n'okuzayo and you sign. yes that is if you agree with the terms and conditions, and conditions of the mm. contract mm. na nezo nituza kuzireeba mm. twine ezi contracts ezomunwa yes na munonga um, ab'owaitu ab'omu kyaro nk'omukozi omuriisa w'ente mm. mazima toka expectinga ngu ogwe haine ayi yasayininge then twine ezi bakweta implied contracts mm. ziri implied Waaba nookora omu mwanya for a long time nooshashurwa so by all means ori omukozi yes haagira ekyabaho niiwe ori omukozi because no complyinga na terms and conditions kwonka kukira munonga Niinyenda ngu twejunise written contracts, ezo ezo ezihandiikirwe ezi oine mm. kusayininga okamanya ngu ego ndi aha and am legally here mm. Mm. Oh. nizeezo written oral and implied mm. well, yes aha nshonga egyo kanso mm. uh, abantu abamwe hariho okusayininga mazire omugazi atwire aine ekirooto ky'okutunga omurimo yaagutunga amazima g'ogwabo Mbwenu ku barikugira ngu sayininga aha sayininga twotsire nitureeba ebizibu at the end of the day omwe n'ebi yaasayiningira tarikumumanya. Imwe nk'abakugu abaashomire ebintu ebi nikiba kiri kikuru munonga ningira okubanza kushwijuma n'okwetegyereza kontrakiti egi ei waaza kusayininga n'okutaho omukono gwawe neegamba ki. Neegamba ki. Obumwe tikireetereire abantu aba baatomera. Webare munonga. Ekikubanza kugamba amateeka gaitu gari aha side yaitu. Uganda tekukora amateeka gatari aha side yabantu. So kiri very important ngu obanze washoma omu mateeka ago. Kuba noza ku signinga ekintu kumbe nibagira ngu iwe torifuna leave.

Yes hati omu terms and conditions ezi ezinagamba eziri omu written mm, contracts mm. twinemu fixed term mm. one oza kukora duration mm. one oza kukora kumara a long period then indefinite nikimanyisa ngu at any time nobaasa kubinga hey. Eh. fixed you have a duration hariho ngu noza kutandika for a year noza kutandika ebiro ebi omara ebiro ebi Twayenda nitubaasa kwongyerayo kurugiirira nk'oku waaba no performinga, performance. Indefinite, you don't know, tokumanya the day, the hour. Kuba orikusheesha kubi, orikugyenda. Bakuteerera akasimu bagira ngu bambi tiwaabaasa kugumizamu naitwe. That's the difference. Yes.
Okay. Ni kikuru munonga. Contract egi, turiyo nituza kwendera akantu ka contracts. Aha kontrakiti egi, iwe nk'omukozi ou baagihereza oine kuba nootungaho kopi nari neeguma omu kampani ahabw'okuba omuntu aheeru naateekateeka ati Hati bariya naanakozire kontrakiti ningira nibo bakuguma nayo kuriya, nyowe nk'omuntu nyowe kitunga omurimo nintungaho kopi naanye kugibiika nyentsya haagira ekyabaho nkagira ahi naasinzirira nari ahi naabeesingira kwedifendinga. Ahabw'oku omuntu naabaasa kuheereza kontrakiti kanso agishutamire n'obumwe bumwe abihindurireyo oku ahabw'oku atoine evidensi.
Webare munonga. Department ya Legal nekozesa evidence munonga. Mbwenu tibakabaasa kukuha ekipapura bo bakabura kutsigaza ekipapura you can counterfeit it, nobaasa kukihindura. So N'okugira ngu abanauganda titurikwenda kufuna ba lawyers abaitu kwonka omuntu okaabire oine lawyer waawe kumanyisa ebi ebintu kuba ebigambo bya law nibibaasa kukubuzabuza mm, kandi itwe abantu ba burijo tukabimanya mm. kwonka abantu nibateekateeka ngu lawyers are very expensive yes, maybe yes. it is true tinkumanya kwonka mazima okaasigiize kopi yaawe even the office eine kopi yaayo kugira ngu ka- nooba nosho- no- wataho omuka noshomamu ogira ngu "Eh, bitu eki kanabe ntakireebire and you can even change noobaasa kukihindura nogambira bakama baawe so there is need oine kuba oine kopi yaawe mazima Mm. egyo n'enshonga nkuru munonga hariho akantu aku orikwija kutushoboororahooku aha bantu okutunga rooya Ahabw'okuba abantu baingi tibakushoboorokyerwa nk'oku waakigamba, abamwe nibagira ngu muri ekipensiivu kuza kutunga ahari oyo mutonganirizi waawe. Waaba oshu nibagurwa tibakubaasika. Kwonka naija kukishoboorora oku niija kumuheerezayo akaanya. Naatushoboorora ku twakuba nitwenda kansuretishiya nka looya wangye, niimutunga nta? Ka nikibaasika ebi byona. Tiza nshonga nkuru munonga omurimo omuntu ogu yagutunga nangwa na contract yagitaho omukono yikiriza terms and Yasayininga. conditions yasayininga yakora kwonka habaho time ya leave of course omu kwikirizana okwo yashangamu ngu naija kutunga omugisha gwa leave. Leave yo nogitunga ota? Ni bikakye ebya za leave? Mm, Tutandikire aho. Mwebare munonga nkoku naba nagambire the law is on our side amateeka gaitu ga Uganda gari aha side yaitu so twine okubaasa kukora nk'endogoyi so there is leave leave yo eriho Ah, the obvious leave ni Sunday weekend mazima Of course depending ebi wa signinga. Eeh hariho abarikukora kanso mpaka Monday to Sunday. Eeh kwonka tihaine okuza omu office ah, Yeah, public holiday. yeah, Nikyo yeah. nagamba ngu buri kimwe kiri different. Torayange kuriisa ngu kuba ni public holiday. That's a different sector. Kwonka

Tokurwara okaza kukora. Yes.
Twine maternity leave abakazi abaine enda n'emyezi ebiri egyo. Kandi omuri ezi leave oine kuba noshashurwa. Yes your salary eine kuba neija account. Twine na paternity leave kare k'etariho kwonka Hati twine paternity leave. Mm. Omuka- Egyo niyeha omukazi waawe yaazaara Eh, omukazi waawe yaazaara niiwe nibakuheereza ebiro byawe bina iwe omushaija iwe omushaija aho omu uganda Eh, yes Okay, kwonka yes. abaingi by the way tibakakimanyire Oh, yes. kwonka omukazi waawe yaazaara ari aha refaro ari omu irwariro I know. Mm. oine ebiro byawe bina kugyenda okaba ori nawe okamukurutsya twine annual leave hati wagayitamu ezo leaves nooba oyine twine annual leave 29 days omu mwaka that's more like a month nk'okwezi so tokukora January to December
oyine akaire kaawe k'okugira ngu November reka nkore November ndyaza aha vacation na family so ezo nizo leaves, sick leave, maternity, abakazi abaine enda, paternity, annual leave, public holiday, weekends. Kwonka wakora omuri ezo leaves zaawe ezo ezi oine, twine overtime which must be accounted for okashashubwa. Yes.
Aha nshonga egyo hariho akandi aku ndikwenda kubuuza kwonka aha nshonga ya leave again. Turi ari omu leave kwonka esente ze tiziija, tiyatunga mushaara gwe. We naakora ki ogwo muntu ahabw'okuba kiri omu mateeka nk'oku wakishoboorora kwanza? Kwonka tukiikirize ngu Uganda yaitu hariho abantu abarikubihenda ebiragiro barikubireeba. We naaza kukora ki nyowe omuntu waaburiijo ahabw'okuba ndinze ati oyo ndi kutunga omushaara gwangye ogwo. Kwonka oriya we naakugira ati beitu ogu ka atarikukora naatunga ogwaki agukwibe.
By the way ti naagamba study leave hariho na study leave noobaasa kushoma omwaka Eh. otarikukora kwonka omushaara gwawe gukaija. Hati Abaingi baagumya omwaka. nibajunisana na that excuse bagyenda bashoma bagira ngu ka nze- ka mpurayingire ogu omurimo ngyende ngu- ngu- ba- bamanye ngu ninkora omurimo kwonka nze kushoma and they still get that money so abakwenda emi- amateeka ni baingi na n'ogu ariyo naakora na na boss weeye so kwonka let's say you're just you're honest ori ow'amazima and waazaara tiwaafuna mushaara so Public service many departments ziine lawyers baabo kwonka waashanga ngu toine lawyer oine kufuna lawyer and you go to the twine obu bakweta labour officer mm, mm. ogwe labour officer nowe ow'okuhandiikira mm. okamugambira ebi by'okurabamu eh, in written letter mm. okamugira ngu

Kwonka naagira ensya. Nshemereire kuba ningaruka after sixty days, hati naagaruka after seventy days. Nihabaho ki ahagati yangye na Mukama wangye nari na kampani?
Webare munonga. So terms and conditions of a contract ebi ebi waasayiningire nibikwikiriza ngu orenzye? Tibikukwikiriza. Tibikukwikiriza. Waahenda amateeka. ga company yaawe they are entitled to terminate you oh Mm. omurimo gwawe noba noguteeka in jeopardy noba Mm, mm. nota- warenzya without communication of course oine kucommunicatinga nobaasa kurenzya Mm. because wafunamu complications orwiire Kwonka without grounds baba nibaza kukubinga mazima. Eh. Misconduct, emicwe mibi. Eki- so- ekyakuba ekiri omu buteeka ahabw'okuba turi aha kwega ekyakuba ekiri omu buteeka what if kare naahika omu liivu maybe naagira ebizibu omukazi nk'ogwo azaire kwonka obumwe yaatungamu obuzibu omu kuzaara bamushemeize ebiro nkaaga tibirikuza kumumara ameezi abiri Hati nkore ki? Ahabw'okuba ari oku omu liivu kwonka atakabaire gye amagara tigakatereire kugaruka aha murimo kukora. Naaza kukora ki? Kwenda ngu omurimo gwe gutakamufeera kuriya kontrakiti bakagishazamu, noomuhabura ki eki ashemereire kuba naakora kwenda ngu omurimo gwe gugumeho kandi na kuriya abanze agire amagara marungi abone kugaruka aha murimo? Niinyinfoominga bakama bangye kare mpandiika nari ninteera akasimu nti haza ti yes
Of course waagyenda omu liivu tingwa omurimo ayi ofiisi yaawe waagireka eri etyo. The moment waaza omu liivu nibateekaho ondiijo. So someone is working but for just a short time. Hati iwe na munonga nikwo abantu abaingi bafunire emirimo. Abantu kugyenda omu liivu ondiijo akaija Kandi akakora ari omu ntebe yaawe. Eeh so oyine nanoba baaba bari omuri ezo maternity ward they are very worried ngu ogu omuntu obu baataho so nabo tibakabaire nibakyenda Yeah, ngu true. emirimo yaabo ebafeere etyo so communication communication is key noteereraho human resource niba nibakimanya niba nibakimanya Kwihaho wanobiya kwonka nk'omukazi niba nibakimanya and they will be lenient. Emyezi eshatu you can be on leave until abamwe contracts ziri different abamwe nibagira ngu emyezi mukaaga ori aha leave kandi bariyo nibakushashura enaku n'emirimo gyine oikora. Kurugiirira oku mwikiriza na na. Eeh terms and conditions zo ziri very important. omu contract.
So na communication eri better wagira ekizibu nk'omukozi.
Communication. Yes, you should communicate in time abantu bamanye obuzibu obu oriyo norabamu. Bakakimanya. Ahabw'okuba ku oraabe oshutamire, company terikwija kumanya ebi okurabamu. Abantu tibakwenda kugamba, Oh, yes. nibatiina. Mm. Kwonka waagamba nikiyamba baingi. Okay.
Ah, ni kikuru munonga. Abarikutureeba, okwega ni kikuru munonga kandi Kanso Leticia ariyo naakushoboorora Ngu ebi n'ebintu ebi oshemereire kuba nooyega, oku oshemereire kuba nooyetwazamu ori omu liivu. Abandi naagira tibinkwatiire ki, ondiijo nooshusha ngu we akatungayo ekibanja aha murimo ari rest assured ngu n'obu yaakuheza ameezi mukaaga aine garukayo akashanga omurimo gwe guriho. Kwonka Council Leticia naakugira ngu oine kubita gye omu buteeka, handiika, informinga abantu aba embeera ei orikurabamu kandi Obundi bakaagyetegyereza baabaasa kuba nibakongyerayo ebindi ebiro. Turi ahari termination of the contract. Ni buntu ki, ni bintu ki ebindi ebirikubaasa kureetera contract yaawe baagitaminatinga kanso?
Nangwa bari munonga. Terms and conditions, nyowe ninza kuguma ningamba terms and conditions. So omuri egyo contract harimu term ya termination, nibagyeta termination. Nibagira ngu contract egi nituza kugitaminatinga wakora ABCD. ABCD. Abamwe nibabihandikaho. Wakyererwa aha murimo. Wakyererwa aha murimo. Wagira emitwe mibi. Wagira misconduct, wagira emicwe mibi, wanga kukora redundancy, wanga ku communicatinga, wajuma, sexual harassment, nituza kutaminatinga.

tihaine eki waija kukora nka buriijo ahabw'okubanza baakugira ngu hoona noogira ngu nookikora aha, egyo ni unfair termination noirukanga mm. owa labour officer okay. kutunga oburingaanizi mm. twine mm. summary dismissal summary termination baaba tiine na kaire k'okugira k'okuhandiikira kuba eki waakora kyarenzya Nikyo emicombi ekitwetengyesa na- eh, na n'okuza emicombi kushutama egye kwikirizana. eh, tihariho ngu disciplinary board noomanya ku twabaire turi aha ishomero babanza baasitamu Akakiiko akakiiko ak'emitwe. eh, kwonka hati Eh, tibaine na bwire obwo eki kyawe eki waakora waakora waayotsa ishomero mbwenu basitame ngu bagambe ki ngu nooza- nibaza kukusasira so twine egyo summary

by which is fair wabareeti bakuwoninga emirundi mingi bakuhandiikira email zikaba email nibasindika bati why are you coming late why aren't you coming to work no explanation nawe oreeba ngu niiwe bakubinga babiikire So ahaho bwenu kandi baine evidence baine evidence toku signinga omu kitabo hati bakareta finger print yes so egyo toku toku system neba neyegambira eh, system tekubiiha eh, so egyo termination it is fair yes niiwe nokireeba then unfair termination tibakuheereza tihaine warnings ezi bakuhaire yes yes wa- wa- iwe noteekateeka buri kimwe kiri gye so egyo egyo niyo

Oh, Eh. nibyo bimwe ebyo ebirikureetera amazima ekipande awa- bakisharaho contract yashara mm. Oh, Noti- yes. notakiine murimo Mm, omurimo niguba gwahwaho atsigara ogyenda oza kukora ebindi tukimwine aha kanso leticia kandi ariyo nayongyera kutushoboorora harimu ebintu ebindi we niinyega nyowe nyenka nyowe nkubagambira ngu abantu abakunkubatayayisa naanye ntunga chance y'okwega N- ahabw'okuba Ii, Nyowe nkakuguka omu byangye ebi naashomire, kwonka kandi aba nabo bakakuguka omu byabo kandi ebintu ebi nibabyetegyereza. Nikiba kiri kikuru munonga nitugaruka nawe kungira aha nshonga ezindi ezishemereire kuba nitugaaniiraho aha nshonga y'emirimo ahabw'okuba abakozi aba ni kikuru munonga okwongyera kubeetegyereza bwanyima y'okuruga omu bureeki.

Ninkwanjurira abakugu omu by'okubaziira aba Dennis DO Expert Tailors abakugu omu kubaziira syuti eza buri muringo, ez'abashaija nangwa n'ez'aboojo. Oine omukoro ninga nozinduka? Ija bakupangise syuti eziri aha mutindo, eza chekiti ninga plain aha kabeeyi karungi munonga. Kandi naiwe waaba noyenda kugura nibakukoraho gye munonga aha kabeeyi karungi. Biine introduction suits, African wear suits, enkoba, empare z'omurembe eza gentle na jean, biine obusaati burungi na bwa t-shirt burungi obu orikujwara okashusha nk'owaaruga America, biine neckties n'ebindi birungi munonga. Mbwenu bashangye omu rurembo orwambarira ahari High Street waaruga aha kizimbe kya Grand West Arcade, ekikuubo ky'okubanza ekyambarira Bookshop, ruumu namba ya kataano waaza kuhika aha Zebra Crossing.

Hohohoho! Mbarira Hookers Sacco yagabura! Omu kiro kikuru eki, hangura na Mbarira Hookers Sacco omu kazaano ka Christmas Promotion ab'omwaka gw'enkumi ibiri makumi abiri n'ena. Iwe ekyawe n'okugura emigabo omuri Hookers Sacco okutandikira aha mitwaro makumi ataano kuhitsya aha milioni ina n'ecweka n'okweyongyerayo. Noobaasa n'okuseevinga eki ky'emilioni ikumi kumara ameezi ashatu, okutandika ebiro makumi abiri by'okwezi okwa mwenda okuhitsya ebiro makumi abiri by'okwezi okw'ikumi n'ebiri. Reero iwe wa fixed account.

Yes, Revival TV amagara omu bijwire turi omu kashonshore ky'akafokasi okuruga aha rishaaha ibiri mpaka aha rishaaha ishatu z'akasheeshe aka n'eizooba rirungi ry'orwakabiri kandi Twataayisa Kanso Leticia Grace, omunyamateeka omukugu, ebi akabikugukamu naabyetegyereza kandi naabimanya gye munonga. Nwe twine akasheeshe aha kariyo naatworeka oku tushemereire kuba nitwetegyereza obugabe bwaitu nk'abakozi n'oku tushemereire kuba nitwetwaza. Hariho ondiijo orikumanya ngu kuba oku yaatunga omurimo yaaheza abakabaka. Muntu we naahika aha murimo ayeshegyesa weena omureeba kushobera. Kwonka tarikuguma ngu hariho ebikumugoverninga, hariho amateeka, hariho kontrakiti ei yaakozire. Abamwe kontrakiti ezi nibazeebwa mbwenu akihika omu mwanya aba katiikirwa atarikumanya ngu hariyo ebirikumutegyeka. Leticia yaatugambira aha bintu bingi munonga ebi tushemereire kuba nitumanya aha murimo gwaitu, kontrakiti noogitunga ota, yaaza okitushoboorora, liivu yo noogitunga ota, kandi obumwe ku waakwetwaza kubi omu liivu egi, Ni bintu ki ebi waakubaasa kuba noofeerwa omurimo ogwo? Nibagushazamu bata kontrakiti egyo? Nibagishazamu bata? Kandi obumwe ku waakuba otatungire buringaaniza, ni nk'aha oshemereire kuba nooyerekangira n'okutunga oburingaaniza. Hati turi aha nshonga nkuru nayo, ahabw'okuba naanyenda ngu naaka tukagambire tutaagambire ahari safety and health y'abakozi aba, discrimination and harassment. Tukigaaniireho ahabw'okuba abantu abo obumwe nibatwarizibwa kubi aha mirimo. Kandi omuntu tarikumanya naatwarizibwa kubi, nshemereire kuba niinyerekaangirira nkahe? Yes. Nintandika ndikugira ngu amateeka gaitu gari aha sayidi yaitu. Gari aha sayidi yaitu, yes.
Ekyo kyo ninkyejunisa. Discrimination and harassment is against the law. Waareeba Employment Act niyo ekugavaninga laws, labour laws za Uganda, nooshomamu ngu hariho ka section akakugira ngu you shall not be discriminated, you will not be harassed. If so, run to the labour officer. So discrimination neebaho omu miringo mingi mazima, nooshanga ngu tiiwe aba beene benda Eh, Tyo babe nibenda aha murimo. Obw'enshonga zitari zimwe na zimwe omurimo wagutwara. You are qualified kwonka tyo babe nibenda ou babe nibenda ah oshange mazi- bakutwariza kubi ninga oshange baka niben- babe nibenda nk'omu nk'omu kiga iwe ori omuganda so kinds za discrimination ni nyingi Then also harassment nebaho omu miringo mingi, there is sexual harassment kandi abamwe abishiki ah, reka ntagambe abishiki bonka even men can be sexually harassed but Hey. it's, it's very rare Okay. konka yes. sexual harassment abantu nibateekateeka ngu omuntu yabyama niiwe Mm. but that's not it omuntu nabaasa kugamba niiwe aba yakuharasinga mm? Yes.
you are injured emotionally Mm, yeah, true.
so um,

Bo tibakukireeba. Tibakukireeba nk'ekintu kihango nikwo abantu batwaza aho. eh. Tokuba nookora nk'omu baara bakakukwataho okai- okairukanga okagamba. Mm. But um, ba- ebyo byabaho and you are injured, Yes.
Mm.
noirukanga ofuna lawyer. Yes.
A lawyer is very important because waaba otamwine, Tihaine nk'oku okubaasa nk'oku okubaasa Twine n'ahu kuhandiika. kutandikira. Mbwenu nootandikira ahi mazima? Nootandikira ahi? Reka twejunise ba lawyers, oze owa labour office ohandiika, bas- bakusiibinge omushango omu kooti and you're entitled to compensation for that that has happened, bakushashure. Eh, Oh, Mm. mbwenu tushemereire kuba nitwebuuza aha bantu abaku- abakugwa abarikubyetegyeza kandi n'abarikumumanya Mm. mazima twaza kukora ki okureeba ngu twakingira harassments ez'okubaho aha mirimo akanzu Mm, babare munonga N- nambwenu omu companies ezimwe notahamu oshanga aha walls bataireho ebiragiro bya no harassment so there has been um, people coming up abantu nibaija abantu nibabihandiika na n'omu mashomero rules and regulations mm. omu mashomero gaitu hakaba haba harimu obuntu poster mm. no sex before abstain mm. nk'ebyo even in yes. companies yes. even in companies noneoteekateeka abo abantu n'abantu bakuru

Hati orugambo aritambuza to the extent kihindura kikubingiise n'aha murimo. Abamwe batiina ahabw'okuba naatiina ngu kitandigaho nari nkakigamba kikambingisa aha murimo ahabw'okuba bambe nigwo ogu aine. Nigwo gwonka. Uganda yaitu emirimo yonka teriho ahabw'okuba waatu- Tokwenda waatungire kugurika. n'okusheegyeraho. Oburingaaniza obwo tibwabaho. Mm, Omuntu yaaba tortured. Kandi you know kuba harassed kandi obwo orikumanya ngu Omwe hariho ahu oshemereire kuba notungira oburingaaniza nakyo ni kikuru munonga. Aha hariho evidence, aha hariho proof ngu you have been tortured, waaba discriminated. Abamwe nibabaheereza cases nk'omu law firms, let me give an example, omu law firms oriiya niwe bakuheereza emishango enkuru. iwe just nibakutuma tokuza na mukooti hariho proof ya discrimination hariho proof ya ogwo muntu nakusindikira messages kooti akukwata simu ija ondeebe eh, whatsapp hati nayo ni evidence Mm. yobiika iwe biika iwe biika wareeba ngu tori comfortable mm, values zaawe tori comfortable reka kureeba omurimo there is always another opportunity Mm. kuba ebi ebintu wabigumira then you're not going to be the only victim na n'abandi abaraije baza ku- oriya naza kukimanyirira ati "Ah, nyowe nyowe ndi boss aha tihaine ekyoka- ekyokankora kwonka wagira ngu "Mm, mm, enough is enough ogu omuntu reka mugambe reka muheyo reka nyete lawyer tuze omu kooti Ebi ebintu nibiza kukyendeera discrimination and harassment. Ooh. Consequences zo niziiha ahari abo abaku breakinga n'okugumizamu oku discriminatinga abantu aha biragiro aha ahari abo abari kurora batiirwa obugabe bwabo. Consequences ezo niziiha? Ebyakurugamu. Maybe omuntu ogu bamurabwire bamugambira kwonka these people are complaining abantu aba nibagira ngu eki tikikugyenda gye you know.
Hati omwe owu bakukompureyiningaho naabaasa kuba ari mukama w'omurimo naabaasa kuba ari boss ari aho ari omukama niwe managing partner wa faamu kwonka once Waakozesa steps okaza owa labour officer, tukaza omu court tukareeba ngu ogu omuntu ebi ebi arikukora then naaza kuba aine kuclosinga business yeeye company egyo neeba Egyo etari company neeba working, yaashoba. eh, it's not working conducive. Neeza kuba yaashoba

Nituba ahari itwe tureeba ngu hahurire ogu yaamara bwire ki naakuteganisa, so tugira ngu reka atuheereze miriyoni ezi n'ezi. Ahabw'okuba Kandi ari already omu ogwo kicwambe. omuntu yaagiire omu b'amateeka process egyo aine Eh. baarooya bakumutonganirira so expenses naki nategwa kubishashura ogwo boss orikubonabonesa abakozi obuhabuzi bwawe abantu abo nibwo buha akansu akukira munonga ahari abo abarikutwariza kubi abakozi ahabwokuba bo bariya twabahabura abakozi okubashemereire kuba nibagyenda ngu baze omu kooti kwonka ba boss twaza kubahabura ekyokwerinda ebizibu ebyo kubarukaho ahabwokuba Batagira ngu nibakamara byona.
Ba boss ba boss baine kumanya that they are dealing with different people. Bariyo nibadiiringa na n'abakozi batakwishana. Hati bo baareeba ngu oriya ka yaakyemeire, ogu ka takwemera eki. Eh, So baine kutwariza abantu nk'oku bari. nk'oku bari. Baine kubakwata gye discrimination should end mm, boss nawe aine kuba nashoma amateeka ga ga company yeye Eh, Eh, aine kuba nagamanya noshanga obumwe boss wenyine niwe yagahenda oshanga ngu tiwe yagakozire so baine kutwariza gye abantu baine kubashashura baine ku Sexual harassment they should lead by example kuba bareeba boss nakikora boona shana nabandi ahabw'enki batakubikora. Yeah true tuganiire akantu kakuru munonga health and safety nikakuru munonga omuntu kuba nakimanya twaza kukora ki kureeba ngu emyanya ei turikukoreraho netu favoringa itwe nk'abakozi kandi omwoga gwa kinkozesa gwe nigwo guha aha nshonga egi eya health and safety. Webare munonga. Obu nabaire ninshoma nkaba ninkunda egyo topic. Nkaba ningikunda munonga. So we have Occupation Health and Safety Act. Egyo egyo nayo tugiine omu Uganda. Ni legislation ekutuma abakozi nana abu abakukozesa twareeba ngu ogu omwanya guri conducive mm. is it risk is it the, the risks that happen are they managed there mm. Mm. the hazards that happen there ebikubaasa kubaho aha murimo ogwe so because of that act twine workers compensation mm. just in case so ninza kuhereza example uh, Ka tush- ka tugire aba umeme aba umeme mazima tokaaba notemba ogwo omuti otaine helmet Yeah, true.
otaine ezi enkaito ezi ezi ezaabu Eh, eziri ezi kucumuta ezaabu. omu muti Mm. zikakwatayo tokaba nokora omu mifariso otaine gloves nangwa na n'omu irwariro tokaba nokora omu irwariro otaine gloves iwe nk'omushaho Mm. kuba wotaine gloves it is a risk to you Noobaasa kukwata aha mushaho eshagama ekuzeho oine ekironda omurwaire yes so ebyo ebyo nibyo twareeba health and safety nibyo ebi turikuba nitureeba so nka ba boss b'eirwariro have they provided the gloves? Gloves baazikuheereza? Ba umeme baine elements? Kuba nooza nibaza kukweetera omurimo kwonka ba boss baawe tibarakuhaire ki element? ah, tiba- tibakuha goggles abo abakukora omu welding Mm. so iwe oyirukange ogyende okore then ekizibu kikubeho Yeah, Mm. true. ogwe nk'ahansi kandi obaire otiine waba otiine helmet so aha aho timushango gwawe Mm. timushango gwawe n'omushango gwa bakama baawe nomushango gwa bakama bawe hati aho niho nkuretera workers compensation ekyo kyakubaho because bakama bawe tibakuhereza gloves mm, tibakora murimo gwabo mm. tibakuwoninga ngu yo overworking mm. nana egyo nayo ni risk yeah, true.
Mm. ori omushaho niwe wenka ori airwariro mm. so that is the problem y'eirwariro kuba tiyareeta abashaho so if waaba ori aho ori omu operation ori no operating aha muntu okabyama omuntu ogwo akafa mm. ogwo n'omushango gw'eirwariro mm. togwawe and uh, so uh, aba boss bawe those are working conditions mm. depending on where you're working na n'abo abaitu b'omu kyaro tokaba nogadinga tokaba nogadinga otiine nka nka nka mbundu abashuma baija niiwe bakwita so ogwo nomushango gwoha gwa mukama waawe so health and safety it works both ways eh? kuba na niiwe oryo nakora wotagambire bariya tibarakimanya wowe otagambire embeera ei orikurabamu Mm. Mm, Bariya conditions tibara- z'okuzeemerera. tibarakimanya ngu eh, gloves zihwireho Eeh helmet nimwetaaga helmet
yes. What if nagamba ahabwokuba abantu bariyo hariho bakama babantu aba abarikukozesibwa abu barikukorera to the extent kugira ngu omukozi nibaherezayo complaints bagamba eki tikirikugyenda gye ebikwate ebikozesibwa nogamba tibiine tibirikumara kwonka ba boss aba. Ahabw'okugira ngu twashanga ngu abamwe tibarikushushana omu mitwarize yaabo n'omu mikorere yaabo, tibarikwenda kuhurira enshonga konsaani z'abantu abo, we nk'omukozi yaaza kukora ki? Ahabw'okuba already naakompureyininga tihaine eki orikukora.
Webare munonga. Hati nk'omukozi. Na munonga nk'abo abakukora omu companies empango, ezi equipment ziri very expensive. Ziri very expensive nobaasa obutabaasa nkuzi- Obutabitunga byona.
obuta otagira ngu kanze kugurayo nka helmet eh, we are looking at companies ezikukoresa equipment eri very expensive. So hati aho niho tukure- tukureeba peaceful. Ah, peaceful riots. Eh, because mu- Wesharinga. mukama waawe yaayanga kuhurira peacefully Ya- yaayanga kuhurira waamugambira mu a- akakiiko kaagamba because there are steps to this eh. tokufa kwimuka okagira ngu ati mukama waawe yanga kuhurira ngu nimwetaaga ezi elements nimwetaaga ezo gagos eh. hakaba hariho keesi Nangwa ekeeryowa itwe nka ba nka ba lawyers itwaza magistrate bakagyenda kukora locus tinkumanya locus wa wagikyenga locus ah, mwine itaka mwine omushango gw'itaka so abaramuzi nibagyenda kureeba Yes. demarcations iwe noogira ngu nootandikira aha so nibaza omu field Yes. yes. hati Aba abaramuzi baine kugye aba magistrates baine kugyenda baine aba police. That's also a work environment. That's ri- a risk kuba ori okwe abantu bariyo nibarwana emishango y'eitaka nogimanya. So kwonka ogu tibaramuhiire ba police. Ku yaikireyo yashanga abantu banyigire Ah. bamuteera bamuteera bamwita. Kakye bamwite because he lost his legs, he lost his arms. So aho aho nogira ngu akazehe?

they have to provide those protective measures kandi twareeba ngu baaba batakwenda kuhurira imwe nka twosire nitureeba abashaho nibakwasa ahansi mm, tuurizi zaabo mm. mm, nabo nibaba banyigirwe mm, they are pushed against the wall ngu babaheereze eki bakwenda kugira ngu bakayamba abantu kikuyamba ki kuba ori omushaho oba nookora aha muntu ukaba niiwe waashaasha kandi yes so there are those peaceful riots that you can make eziri omu mateeka yes you ezirikwikirizibwa can stop to work bareebe ngu mwashaasha Yes.
Oh, egyo Yes. n'enshonga nkuru munonga how can employers manage workplace hazards ahabw'okuba hazards ezi tizirikubura tizikabura twaza kukora ki Mm, tizikabura na n'omu ishomero noobaasa kuba ori aho waaza kushomesa kumbe aba- abaana bo baapuraninga ngu Shomerwa ba Jose tizikabura buri work place eine eine its own issues tikwenda kugira ngu buri hamwe hariyo ebizibu kwonka management egi neija by you can communicate you can communicate mugire ngu nangwa turiyo turiyo nitu drillinga oil but this place is, uh, is risky aba bari omu- omu za mines okwe kandi obumwe nibaba- nibagambira bakama baabo ati this place it might fall any time banga kuhurira oreeba amahurire ngu nk'okwe byagwa. Itaka ryabunda mu South Africa na hati ekiriyo neetureendinga. Abantu barikurenga omu one thousand bakiri ahansi. Bakaza omu kirombe ekyo gavumenti you know people the community around bakakompureyininga baagambira gavumenti n'abeebembezi abu kirikukwataho. Ekirombe eki kurugirira abantu ahi bari na mitaazi ezi bari okwo ahansi. Mazima maga Risky. eh, it is very risky so bashaba bikirikukwataho babura kuki- kukirikangira as of now kibashwekire hati government eriyo nesafaringa n'okubonabona kwiha emitumbi y'abantu okwa hansi n'abamwe nibagira ngu babasa kuba bakiriyo bahuriire kwonka nibaza kwitwa enjara maybe na- na n'embeera eri okwo ahansi n'enaku bafe. So noreeba nikikwata aha buri omwe, government na na abantu abantu abo baine abantu baabo. So it's a no it's a role for both parties Yes. to comply bakareeba ngu oku twayamba na na kunu reka kuba hati omundijo naza kugira ngu abo ahabw'enki bagiireyo. Wareeba ngu oku oku tinkwihayo magara Yes. don't go.

Na naiwe mukama wa business ahabw'okuba abantu ku baraafe nari kampani yaawe ya- waza omu kuriha, omara kurihirira abantu abafiire na n'abari omu marwariro, nooba waakora loss mpango munonga. yes So buri muntu aine kukora omwoga gwe. buri omwe aine a role to play Yes. Ah, egyo n'enshonga nkuru munonga. Tugambe aha nshonga ya wages and benefits ahabw'okuba ah, aho kukira munonga nitwenda kufokasinga aha health insurance na na pension. Yes. Abakozi abamwe we as long as yanamanya ati nintunga omushahara gwangye gw'emitwaro makumi ana tarikumanya ngu aine ezindi benefits nizo ziiha ezo kandi okwenda ngu omuntu akaazitunga. Mm, by the way wa- washoma employment law noobaasa kushanga ngu you have a lot of money you are a rich person Mm. oine esente nyingi kwonka torikuzimanya Yeah, true. Mm, you're entitled to so much that you are not aware of so twine twine different benefits depending on the terms and conditions yes, again yes. Mm. of your contract so twareeba ngu nofuna ogwo omushahara thats the wage salary na wage nibishana mm, mm. mm. kwonka nkoku nanagambire wakora overtime Yes.
so na naaho oine kuba oine oine kuba no receivinga egyo wage hati egyo niyo tukuba nitweta wage Wage. Eh, wakora overtime wahandiika baine kukuhereza ako akashara kawe wa attendinga workshop mm? wa attendinga workshop baine kukuhereza transport yaawe accommodation yaawe yes twine na na contract ezimwe ezikugira ngu kare noruga aha Kare ninokorera hare kitoka tukuhereze egi wage yawe ya transport yes uh, then ati twaza omu pension that's another topic because uh, public servants have to pay to NSSF as a, ma- as a must so ababo as a must biineyo pension yaabo public servants yes Um, twineyo na na benefits en- ezindi hariho enshonga nkuru egi ey'okugamba eya penshoni hariho ebitongore noomanya abakozi nibashabwa okureeba ngu boona baabaasa kuba niba eh, you know, nibaza omu nssf but we've seen some companies ezirikudoginga emishoro nk'egyo ahabw'ebigyendererwa byabo bitari Uganda. bimwe na bimwe haza obumwe ekifeerereza abakozi abarikukora omu companies ezi you know pension ye obundi yataguma ngu akasente aka ku kabe nkabiikwayo kabe nkaija kumusevinga maybe omu retirement ye ah, ya yahumwire kabe nikamutaasa badoginga you know emishoro egyo kandi obumwe kiferereza omukozi
Obwire obwingi, very munonga obwire obwingi ba boss baabo nibo abagambire nabo.

bakaikirizana gye kitaka kwonka kwonka ogwo n'omushango gwa eh, mukama waawe ahabw'okuba tiyakushoboorora ebirungi ebiriyo mm, nabyo mm, mm.
ahabw'okuba nabyo biriyo nabyo biriyo eh. of course kwonka of course omuntu wa buriijo we naareeba ngu emyaka ninza kugiisa takuranzya hare all looking at the family but it's important to save and it's a tikintu kiboniire mazima bakama biitu kushanga ngu they are not remitting kuheereza yo egyo percentage y'omushoro Eh, it's, uh, Oh. it's against the law yes hariho ah, ah, ka ninyenda ngu ohendere nako just omu daki omu seconds omu kusharaho aha mishoro egi nabwo hariho obu okushanga bitakufevaringa turi aha nshonga egyo Kwonka nkaaha egi kampani emishoro y'erengyesire gye ei batwihaho ogu kugira ngu ma ngu ma Wi-Fi maabiiha mbwenu babishara byaheza kwomiga bikanta aha kidongo ninkora ki ahabw'okuba hariho obu okushanga terms and conditions ezi z'abakaare.
Wa waasayininga terms and conditions egi contract n'obu waaziikiriza n'obu waaziikiriza kwonka twagira ngu ngu not all is lost waazishomamu okareeba ngu bushi wifi noobaasa kuba iwe otakukozesa na wifi Ii. noobaasa kuba otakunywa chai egyo Eh, eh, ngono. because now i think the new law taxes the meals ezi kamp- ezi abakozi bakurya kwonka wa- iwe noopakinga eyaawe mbwenu nooyenda ngu nyowe tinkunywa aha murimo so usually it's important ngu boss w'omuntu ashutame nawe agire- areebe ngu iwe nookozesa eki tokukikozesa katutushazemu
iwewe nori aha mm. norara aha katubishazemu mm. kugira ngu akasente kawe kagumeyo mm, kuba nk'omuntu niwe noba nokenda eh? so notandika kugura data yaawe kugira ngu abe ebi mutabisharaho oh, ahabw'enshonga y'eshaaha kanso grace leticia omuntu nabaasa kuba bingi yabyega erizo nangwa n'ebimwe nakyenda kubyega Yaaza kukora ki? Okutunga nka kanso Leticia. Nitukutungira nkahi? Nitukushanga nkahi? Ninga shi enamba zaawe waaba noikiriza kuzibasheyaringira abantu aba bakazitunga? Ahabw'okuba okwega tikurikuhwayo kandi abantu abamwe yaamanya ngu imwe abanyamateeka mazima ebintu ebi nibyo mwakugukiremu kandi bashemereire kuba nibabejuriza. Noomanya abantu abaingi nibarinda kureeta murooyo ebintu byaba byashobire yet from the start from otakasayiningire egyo contract oine kuba omwine so mbere ninvolontiyaringa aha High Court of Uganda so kwonka naaza kusheyaringa enamba zangye just in case omuntu okuri okwe akwenda kumanya ebingi ebikukwata aha uh, employment law mm. noyenda kuza aheeru tokumanya which agency to use which where to go to mm. na n'ebyo nabyo n'enshonga nkuru tinkumanya eh. bwenki tutagigamba eh, eh, nitwija because nore time yene abakozi baheeru egyo nitwija kugirondera izooba hariho mm. nana egyo emihondano y'amataka y'ebiwaana ogamba mm. mbwenu bingi sector ni mpango sector ni mpango konka do you agree with people who go out kuteera ekyeyo abaana bato Ah, nyowe ninkireeba ngu tikiri- Bagume aha ba- bakore. ba- bagume aha ahabw'okuba okuzayo Emirimo ka etariyo. n'okubonabona O- Etari obumwe aha. nitubaasa obutakishoboorokyerwa kwonka nitwija kukirondera eizooba ahabw'okuba miliyoni ikumi z'orikuheereza omwana kuza aheeru trust me Leticia kapita egi waagimpeereza Nookoramu ekintu.
Ninkoreraho ekintu kihango munonga. Eh, Obu mwazayo n'okubonaabona, reero kukikira abaana b'abaishiki ag'amahanga g'Abaharabu, it is worse. Namara There is- tiine akugamba eki kubayo. Eh, Tiine akurugayo eh, akagamba eh, ekyabayo. Nibeemera.
So naareeba ata okubiikirizamu ebyo. Eh. Mm, Naanye tinkubisapootinga but let me share my numbers Okay. Mm. then tureebe 0762 0762 600 683. Ok, ziro mushanju mukaaga ibiri rukaaga igana kinaana na ishatu. Noija kuba notunga Consolaticia Grace kandi oyongyere kutunga obuhabuzi bwe ahabw'okuba ni kikuru munonga. Ziro mushanju mukaaga ibiri mukaaga ziro ziro igana kinaana n'eshatu noija kuba noomutunga naakuheereza obuhabuzi. Nitwija kugaruka kumutaayayisa aha tiivi nangwa na reediyo ahabw'okuba itwe tukatunga omugisha byona tibiine, mbwenu Ruhanga ku yaakitukorere twayenda ngu Abanya-Uganda beegye buriizooba. Nanda Anthony Mujuni Ngubwa gye naanye n'omwami Job nka purodyusa bwa puroguraamu egi, nimbendeza izooba rirungi.